I hun awl hlu takah khan i mit rawn ti tlai ve rawh le. Movie chi hrang hrang, action, horror, romance leh series mawi mam tak tak mahni tawng ngeia i en theih nan Zostream mobile application kan awm e. Zostream mobile application hi play store mai bakah-- Android Smart TV atang te in awlsam te a download mai thei a ni e. Engvangin nge Miss Universe neitu ber Raul Rocha hian Mexico chu chak se a duh em em? Tinge fair lo taka Miss Mexico chu winner a tan an thlan tih zawhna a tam em em a, a chhanna a rawn lang chhuak ṭan dawn a nih hmel. Tunah hian Miss Universe President Raul Rocha chu drugs mai ni lo, thil dang pawh tawlh ruh a, Mexico rama se hrang hranga hralh chhuak, criminal organisation lian tak pakhat nen thawk duna smuggling kalpui anga pu a ni a, thuneitute nen an inbe chho mek zel a ni. Mexican newspaper Reforma lamin an tarlan danin Miss Universe neitu Raul Rocha chu prosecutor ten criminal network lian tham taka hotute zinga mi niin an hria a, drugs leh ralthuam thenkhat te, tin, tui alh thei te chu ru chhuak thinin criminal group hrang hrang hnena a rukin an hralh chhawng leh a. An sumdawnna chu Mexico ramah zauh an tum mek nia thudawn niin Guatemala atangin Mexico ram lamah an thil tawlh ruk te chu hralh an tum nia thudawn a ni. Thuneitute lam chuan hun eng emaw chen chhung chu criminal network a an hotute chhui chhuah tumin hma an la tawh a, investigation an lo kalpui tawh bawk a. An thil chhui chuan Raul Rocha hnen a thlen ta ni ngei tur a ni. Mexico Attorney General chuan Raul Rocha chu an thil chhui meka a hotute zinga mi ni ngei a rin theih tur zinga a tel tlat tiin a sawi tlat mai a. Mexico Attorney General sawi zel dan chuan an thil tawlhrukte an rukkhawmte chu truck hmangin Usuma Sinta River atangin Central Mexico-ah an thawn thin a ni tiin a sawi. Reforma lamin an tarlan zel dan chuan thuneitute chuan an thil chhui chhuah tawh hrang hrangte leh Raul Rocha chuan inzawmna a lo nei thei zel mai a. Tin, criminal organisation lian tak pakhatah hian Raul Rocha chuan sum thahnem tak a lo chhunglut tawh thin nia hriat a ni bawk an ti leh zel a. Thuneitute lamin an chhui chhuah tawh pakhat financial records ah chuanin Criminal Organisation tana sum chhung luttute zingah Rau Rocha hming chu a lo lang ve kulh mai an ti a ni. Document pakhatah chuanin Rau Rocha chuan Criminal Organisation pakhat tan two point one million peso lai mai a lo chhung lut tawh tih a inziak an ti. An hnuchhui apiang mai chuan Raul Rocha a kawh zel avangin August thla khan thuneitute lam chuan Raul Rocha man theihna arrest warrant an dil a ni an ti bawk a ni. Prosecutor te sawi dan chuan hetianga dan phal lova thil tawlh ru ho, criminal network kalpui ho zingah hian sorkara nihna pawimawh tak tak chelh an lo inhnamhnawih ve leh thin a, Organisation lian tham tak taka an hotu te pawh an lo tel ve leh thin. A chhan chu, Chung ho mi lian tak tak te leh thil ti thei tak tak te chuan an thil tawlh ruk te chu ram dangah emaw, ram chhungah pawh ni se, man chhuah lova hralh an ti awlsam phah thin a. Mi lian tak tak te leh thil ti thei tak tak te chuan an thil tih theihna hmang chuan smuggler te an lo hum thin an ti. Chutiang chiah chuan Raul Rocha pawh Mexican authorities ten an ram chhungah criminal network kalpui te an chhui mek ah chuan a hotu ber leh organisation dintu ber ni lo mah se thuk tak a inhnam hnawih a sum tam tham tak chhung lut a hlawkna tha tak dawng thei tur a lo pui tu te zinga mi ni ngeiin an ring a ni. An thil chhui mek chuanin politics ang zawng pawhin inzawmna a nei an ring bawk. Rawlrocha chuan hetianga an puhna te zawng zawng hi a pha vek thung a, keimah min man theihna arrest warrant an pe chhuak lo hrim hrim a ti a, dawt vek a ni a ti. Mahse tun laia Miss Universe final result chungchanga an buaina nen pawh hianin a lo inrem ve leh chiah bawk si a, Mexico ram a duhsak bik nia an sawi neuh neuh lai a lo ni ve leh chiah bawk si. Hetianga Mexico ram chhunga thil tawlh ruk tuma pu Mualpho a nih hma daih tawh hian Judge atanga inhnuk dawk anga insawi Omar Khan, Raul Rocha leh a fapa in Miss Mexico vote turin min ti char char a. Sumdawnna ah Miss Mexico chak tir chu a tha ber a, hlawkna a tam ber dawn an ti tiin a lo sawi tawh kha a ni a. Khang, Omar-a thusawite nen pawh khan tuna Raul Rocha buaina thar hi a lo hmeh ber leh chiah chiah thei bawk a ni. Mexico rama thil tawlh ruk a lo awlsam sawt theih nan Miss Mexico chu an lo chap tir a lo ni thei mai lo maw tih zawhna a tam phah ta a ni. Hetianga Raul Rocha a buai hat hma lawk hianin Miss Universe co-owner ve tho, Thai mi hausa turu tak mai Jacapong pawh man theihna arrest warrant an pe chhuak e an ti a. Sum tam tham taka inbumna avangin Ann Jacapong pawh hianin kum sang hnih sawm hnih pathum vel daih tawh khanin buaina a lo nei hat tawh a. Hei, tunah kha a buaina avang khan a buai thar leh dawn a nih hmel. Fraud case a lo nei tlat mai. Miss Universe neitute ho hi an buai nuai nuai reng mai a nih hi. Kum Sanghnih sawmhnih pathum khan Angie Kaupawng chu plastic surgeon pakhatin sum hmanga inbumna kalpuia a rawn puh a. Kum Sanghnih sawmhnih pathum khan Angie Kaupawng chuan JKN Global Group-ah sum tam tham tak invest turin a lo ti a ni awm a. a tirah inbiak nachcha tak an nei a, an intiam hun chhungin sum chu a pe let thei dawn lo tiin hre chiang sa reng chungin a invest ngei theih nan dawt hmangin a thlem niin a sawi a ni. Investor chuanin Anne chu court ah a khing a, court chuanin Anne Jacopong chu thu zawh fiah turin court ah inlan ngei turin a kau va, mahse Anne Jacopong chu a inlan duh ta lo a ni. Tichuan, tunah Bangkok Court lamin amah man theihna tur arrest warrant an pe chhuak ta a. An hi transgender niin mipa a piang mahse hmeichhia inlet a ni thung a ni. Thai mi hausatu ru tak mai a ni a, mahse sum lamah ta buai ru hle nia hriat zui a ni leh a, tunah pawh hian sum lamah a bawk a buai leh ta a ni. Hetia Miss Universe Organisation-a an hotu lu pahnih an buai em em lai pawh hian Miss Universe Organisation mualpho zual theihna tur thil a rawn awm ve leh a, Miss Jamaica-in chungchang kha a ni. Miss Jamaica kha kan la hre reng ang chu maw? A gown nalh tak mai rawn show off pahin a rawn walk kha a ni a, mahse vanduai thlak takin stage atang a tla palh hlauh mai. Miss Jamaican Gabrielle Henry chu damdawiin lam panpui nghal vat a ni a, amah pawha tho thei lovin an zawn chhuak hial a ni. Damdawiinah admit a ni a, kar khat vel zet enkawl zui a ni bawk. Mahse, Miss Jamaican stage atanga a tlak palh chungchangah pawh khan Miss Universe Organisation lam chuan Miss Jamaican an puh tlat mai an ti a. Miss Haiti Melissa-in November ni sawmhnih parukah People Magazine-a hrilh dan chuan, Kha thil thleng kha thil hlauhawm tak a ni. khami hnu khan pageant contest te zawng zawng chu min kokhawm a chutah chuan staff member te chuan thil thlengah khan miss jamaica an thiam loh liau liau angin an sawi tlat mai a a rilrua pek tawk loh vanga tla a nih kha tiin awlsam takin leh ngaihawh hmel takin thil thleng chu an sawi zui a mak kan lo ti hle a ti a ni. tin, Miss Jamaica chu damdawiina awm chhung zawngin organisation lama hotu lu deuh te pawhin an kan reng reng lo anga sawi kha a awm a. Mahse he thil hi chu Raul Rocha chuan a Instagram lama Gabrielle Henry chu damdawiina awm lai ngeia a kan thu a rawn sawi fiah. Tichuan, November ni sawmhnih pali khan Miss Jamaica chu a dam that zel thu leh damdawiin pawh a chhuahsan theih chiah tawh thu organisation lam chuan an rawn sawi a ni. Mahse contestant pakhat chetsualnaah pawh amah puh zawnga thil a rawn chhuah nghal vat mai chuanin contestant dangte ngaihtuahna a ti kal thui viau a nih hmel. Rachel Gupta-in pageant organisation nihna dik tak a rawn sawi te kha kan la hre reng ang chu maw? A lo sawi dik tak tak a nih hmel a. Kan thi nge kan dam an ngaihtuah tak tak lo, sum bak an ngaihtuah lo a tih kha a lo sawi dik tak tak a nih hmel. Contestant te chuan buaina an tawk em, enge an chungah thleng tih an care tak tak lo va, camera hmaah contestant te ngaihtuah ber leh an himna tur ngai pawimawh ber anga lang ve mai thin chauh an lo ni tih a sawi kha thu dik a sawi niin a lang. Rachel Gupta thusawi te kha a tak ngeiin a rawn lang chhuak zel mai chu a nih hi. Awle thlir tute hei Rao Rocha chungchangah leh Angeka Pawng chungchangah pawh buaina lian tak mai a awm chhoh zel mai si a, thil thleng hi sawi kim vek sian a ni lo a nih hi. Kumina Miss Universe an thlan chu a buai nuai nuai khawp mai a, mahse hei a hotute lam ngaihtuah hi chuan nawi lo chi an lo ni lova ni. Arrest warrant an pe chhuak e tih ve ve kha an lo ni tlat mai si a, a neitute thlir reng reng pawh hian nawi lo chi an lo ni lova ni ti tawp tawp mai ang aw. A la thlir tute thulian tham engemaw deuh te a awm a nih chuan video dangah ka rawn sawi leh tura a ngai ila. mahse tun atan chuan duhthawk leh phawt ang thirtute video thar ka rawn post leh tur min lo ngaihchhan sak leh theuh dawn nia.